Għaliex hawnhekk għandna kwiet kwiet ġitek tajba li ġejt kmieni, eh? Għax frankajt għax issa kull ma ħajħroġ minn hawn ħajħroġ b'riħa b'riħa ptit ta' ġuħ issa. Ġifieri frankajt naqra minn dan. Kif inti għajt? Ninsab tajjeb.
Għaddew, għadda l-Easter, għadda l-għajt, raġajna ninstabu għawnek. Għet igerbu l-ġimat, marġ nemmen li diġa għadda xar mill-axar li l-tqajna, nibna jgħu kif jista' jkun. Għadda kif kontaw, jisa għet inħossok bil-għedha dejjem parlaw. Ma Minn banda hija xi ħaġa sabiħa li ż-żmien jibda jgħaddi malajr għax dak ifisser li inti tkun għaddejja bir-rutina tiegħek, bil-xogħol tiegħek, bil-rutina mal-familja tiegħek, jiġifieri kif jgħidu, normalment meta ma jkollok x'tagħmel, meta jkollok x'tagħmel tibda tgerger u tgħid, jalla jasal dak iż-żmien meta nistrieħ.
But meta tistrieħ Tibda timmissja x-xogħol. Inti wkoll għandek id-don tal-kalmezza naħseb hekk. Eh, jiena.
Ngħidlu don għax jien m'għandix. Nixtieq għandi. Li nifsi bħala persuna kalma u nipprova nħarreġ li l-nifsi kemm jista' jkun għax illum il-ġurnata titħarreġ li l innifsek biex kemm jista' jkun tkun kalm imma Bħal kulħadd għandi l-limiti tiegħi wkoll.
Ma naħseb jirnexxilek tħarreġ li jekk Nipprova. Għandi bżonn nitgħallem naqra minnek għax jien ħlif storbju ġer ma nagħmilx. Dejjem miegħek nitkellmu dwar is-servizzi professjonali li tagħtu għal kull persuna li b'xi mod jew ieħor ikollha vizzju. Il-persuni li jagħtu dan it-taħriġ, jagħtu din l-għajnuna, kif jitħarrġu? Għaliex din hija xi ħaġa speċifika, le? Yes,
kombinazzjoni f'dawn l-aħħar jiem il-Fondazzjoni kompli twettaq il-missjoni tagħha fis-soċjetà billi tkompli tassigura li hemm barra Il-logħob tal-azzard qiegħed jilgħab f'kultura sostenibbli u sikura, biex ma ngħidx ukoll, importanti ħafna, responsabbli. Allura l-Fondazzjoni, fis-26 ta' April u fit-28 ta' April li għadda, permezz, insellmilha minn hawn, tal-brava Dottor Maris Catania, figura prominenti ħafna fejn jidħol responsabilità, fil-logħob tal-azzard u kif persuna tkun kapaċi tiddistingwi ċertu character traits li jista' persuna jkollha li permezz tagħhom tkun aktar suxxettibbli għall-vizzju. Allura tkellimna ma' l-awtorità Maltija għal-logħob, il-Malta Gaming Authority, tkellimna wkoll ma' setqa u kif ukoll mal-appoġġ u tajna taħriġ, taħriġ maqsum fuq jumejn fejn tfajna il-lenti fuq kif il-persuna, nerġa' ngħid, tiddistingwi ċertu character traits li jagħmlu persuna suxxettibbli għall-vizzju. Hemm xi ħaġa li aħna li ovvjament m'aħniex professjonisti nistgħu nidentifikaw magħha jew nifhmuha? Eħe, pereżempju jkollok persuni li eh, ovvjament jilagħbu għal tul ta' ħin. b'mod rikorrenti u, sfortunatament, f'kull perjodu ta' ħin jiġu rriskjati, jiġu mitlufin ħafna flus. Allura hemmhekk operaturi tal-logħob huma obbligati taħt il-liċenzja fejn jaraw li l-alarmi qed jinxtegħel fuq ċertu persuni li qegħdin jilagħbu ħafna flus, qegħdin jilagħbu ħafna ħin hemmhekk, huwa l-obbligu tal-operatur tal-logħob li jiddistingwi dawk il-persuni u juża l-għodod ta' responsabilità. Meta qed titkellem hekk għall-istituzzjonijiet illi aħna familjari magħhom ġo pajjiżna, ġifieri għandek forsi l-każinòs, nassumi, għandek dawn. Land based, land based gambling parlours bħal każinòs, ħwienet tal-logħob, ħwienet tal-tombola. Oħra u hekk.
U mbagħad għandek id-dinja online. Ma d-dinja online min qed jimmonitorja?
għandek il-regolatur ewlieni li huwa l-Awtorità Maltija għall-Logħob. Mhm. Għandek l-MGA li hija regolatur li tagħti l-liċenzji u tara l-operaturi tal-logħob li huma liċenzjati, hawnhekk qed nitkellem fuq dawk l-operaturi huma liċenzjati. Minix nitkellem fuq black market, ġifieri id-dinja li mhix liċenzjata li hija legali li sfortunatament Hemm diversi riperkussjonijiet fosthom l-użura hemmhekk, self fuq l-idejn, kif u x'fatta. Hawnhekk qed nitkellem fuq l-operaturi tal-logħob li huma liċenzjati li huma obbligati bir-liċenzja li jżommu mat-triq tar-responsabilità. X'jiġifieri? Semmejt l-għodod. Responsible gambling tools. X'inhuma dawn l-għodod? Li plejer, ġukatur, ikollu faċilità li jagħmel screen limit pereżempju, deposit limit, wagering limit, li jipprogramma lilu nnifsu ċertu break times, jiġifieri li jagħti ħafna breaks lilu nnifsu, li jkun hemm l-għodda ta' esklużjoni. li persuna jkun jista' jeskludi lilu nnifsu jew lilu nnifisha minn operatur tal-lotterija partikolari. Jiġifieri, l-awtoritajiet li semmejna, pereżempju semmejt lill-MGA, il-Malta Gaming Authority, dawn għandhom il-poter li jekk jaraw li jiena qiegħda nilgħab u qiegħda nilgħab b'mod eċċessiv skont dawn il-kriterji li qed nużaw, jistgħu iwaqqfuni jew jinsistu li nieqaf kif taħdem. Mhux l-awtorità, l-operatur tal-logħob. L-operatur innifsu. Jiġifieri jien qed nilgħab ma' website XYZ u l-operatur tal-logħob li jtella' l-logħob fuq dik il-website XYZ iva jrid juża ċertu għodod ta' responsabilità. Ikun hemm ilmenti, eżempju, bejn il-ġukatur u l-operatur tal-logħob. Kelli ammont ta' flus fl-account tiegħi, dħalt l-għada u ma sibt xejn, hawnhekk qed nagħti eżempju. Hemmhekk l-awtorità tal-logħob, minħabba l-liċenzja, tidħol bħala intermedjarju bejn il-ġukatur u l-operatur tal-logħob u tara x'inhi l-issue. Dawn il-logħob li nsibu online, tajjeb, li jintlagħbu fuq fuq il-mobile jew fuq il-laptop jew affarijiet. Sewa, sewa, sewa. Inti għat li. Online eh, casinos.
Speċi ta' dawn huma regolati.
Bil-licenzja. Bil-licenzja.
Kolla, ġivri kull minem fuq l-sip jena knitħolaw. Għara, kull min irrit jagħmel xogħol responsabli, etiku u under the law, irrit ikun licenzjat mal-Awtorità Maltija għall-lob. Imma jekk inti tilab ma' kumpanija barranija? Hija xorta waħda.
Xorta? Xorta jekk ikollha license hawn Malta. Yes. Dik tgħaddi taħt l-Awtorità Maltija għal-Logħob. Ovvjament, bħal kollox issib websites li ma jkunux liċenzjati mal-Awtorità, kapaċi jkunu liċenzjati ma' pajjiż li mbagħad meta tidħol in-depth issib li mhux vera. U that's illegal. Jiġifieri importanti ħafna li kull ġukatur, li dejjem nirrepeti li iva why not, għandu d-delizzju tal-logħob tal-azzard, forsi jilgħab dak il-budget fix-xahar f'ċertu weekends partikolari jieħu pjaċir kif u x'fatta jara li l-website li qed jilgħab fuqha Hija liċenzjata kif? U kif kif kif jindaqqu l-alarm bells fuq website? Ġifieri mhm. ħanu sa eżempju bijer, mhm. ngħid qed nilgħab dil-logħba mhm. tajjeb jien online qed nilgħab qed nilgħab. Kif ħajġu informati l-autoritajiet li jina qed naċċedi l-ħin jekk jina perina fi qed nagħmel lejn nilgħab għal-kelma. User data, inti meta you sign up, tagħti l-dettalji tiegħek, and your user, nivvinta, one, two, three in that database. U iva, inti l-operatur tal-logħob qed jissorvelja l-ġukaturi li qed jilagħbu. U ssib ġukaturi minnhom li jkunu din jilagħbu b'mod eċċessiv għal xi raġuni jew oħra. Ġifieri jirreġistra li. Għax persuna tajlek ma jaf ħadd qed nilgħab fuq l-online ma jindunawx, però xorta jkun hemm. Ikun hemm websites li ċertu players jistgħu jilagħbu f'ċertu websites li ma jdaħħlux ċertu identification, imma again, għal dawk il-ġukaturi li jixtiequ jilagħbu f'ambjent sikur, regolarizzat, under the law u ideally b'responsabilità, they register with a gambling operator that is licensed under Maltese law. Jiġifieri jekk ma tagħmilx hekk tkun aktar suxxettibbli għal ċertu riperkussjonijiet. Daw is-suġġetti, dawn it-topics tkellimniehom, tħaddidniehom f'dan it-taħriġ li tajna wkoll u sibna l-ewwel ħaġa kien milqugħ tajjeb ħafna. U sibna li jservi wkoll għal professjonisti li on a daily basis bħal player protection team tal-MGA, bħal prevention officials tas-setqa pereżempju, il-call centre agents tal-appoġġ li jirċievu ammont ta' telefonati fuq vizzji across the board u jista' jagħti il-każ li jkollhom telefonata fuq persuna li jkun għaddej mill-vizzju tal-logħob tal-azzard. Jiġifieri eħe, il-ħidma, it-tir tal-fondazzjoni logħob responsabbli huwa li mhux biss tgħarraf lin-nies hemm barra kif qiegħed nagħmel jien bħalissa, mhux biss teduka, mhux biss tissapportja imma wkoll toffri dak it-taħriġ tant hu neċessarju fil-responsabilità. U aħna għalhekk dejjem nuru n-numru 1777 li huwa l-numru free phone number li kull min jixtieq iktar informazzjoni jew għajnuna jista' juża. Kane ovvjament vera rar jkun magħna ma jkunx daqshekk ta' spiss, però l-idea hi li dan in-numru qiegħed hemm permanenti, l-għajnuna qed hemm permanenti u min għandu l-inqas dubju jew jixtieq imqar parir jagħmel użu minnu għaliex fuq kollox tibda forsi bi ftit jew tibda b'ċajta żgħira jew tajt tajtuja mhi xejn. U bħalli nafu il-gambling, l-użu l-użu dan il-logħob tal-azzard ikisser familji, ikisser individwi, ħafna. Ġifieri hija isu għandek isek domino effect li tibda twaqqa' waħda u f'daqqa waħda ma tkunx tista' twaqqaf. Yes, yes. U importanti ħafna dak in-numru qiegħed hemm. mhux biss għal min ġidaru mal-ħajt finanzjarjament, min qed ibati mill-vizzju patoloġiku, imma qiegħed hemmhekk ukoll għal min jixtieq aktar informazzjoni, jiena kif inkun naf li l-websajt li qed nilgħab fuqha kull weekend hija liċenzjata mal-Awtorità Maltija għall-Ikel. Ġniha fil-fatt hekk kienet qed tgħaddi l-MMI. Don't worry, ċemplu, idħol fil-website, niżżel fil-futer isfel nett u jkun hemm miktub, normalment bottom right, il-license number tal-MGA. Aktar minn hekk tistgħu wkoll tidħlu fil-website tal-MGA u tiċċekkjaw ukoll Min huma l-liċenzjati? U jistaqsuk.
Grazzi immens Kane. 1777 jekk għandkom l-inqas dubju qabdu ċemplu u użaw dak in-numru. Aħna ħanselmulek u ħamorru għal waqfa biex inkomplu nafti tiħor.